اسلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں میں آدھاں کہ امید کریسوں سارا یار دوست احباب سب تندرست فٹ فاٹ ہوسن آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جیا ویلاگ تے پیارے پیارے ویلیج لائف دے نظارے تے سامنے والی ڈو سارا سجنی بیٹھے تھے ڈاند ریڈی یعنی کہ کو سارا سریکی جا کھا ویندے ڈاند ریڈی ایکو جو کہ اندو تے بہ کے دے وینے سیر کرنی روڈ دے اتے تے باقی سناؤ ویور سب ٹھیک ٹھاک ہو تندرست ہو تساں دے دے پہ سارے یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے نظارے ساڈے اپنے ہونن سرائیکی کلچر دی ثقافتاں تے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی جتنے وی ساڈے یار دوست احباب ساڈی آڈینس سارے نیو محبت کرن والے ویوئر ساڈے چینل تے آئے ودن تے انہاں دے اگوں ساڈی ریکویسٹ ہے ساڈی تہہ دلوں ریکویسٹ ہے ساڈا یوٹیوب چینل کریسن سبسکرائب بیل آئیکن گھنٹی وی پریس کر گھنسن کیونکہ ہر آون والی نوٹیفیکیشن تہاکوں خوبصورت جے ساڈے ولاگ دی ملسی راندھی ملسی راندھی تک انشاء اللہ ایویں پیارے پیارے نظارے تے ساڈے سرائیکی کلچر دی سخاوت تے پیاریاں پیاریاں ٹھنڈی ٹھنڈی چھاں اے ویور تے بڑی پیاری تے میں آدھاں وݨ دا درخت اے تے خوبصورت جیا ماحول اے تے بڑا پیارا پیارا ماحول وی آئی پی ٹھنڈی ہوا چلدی پے تے بھرا تہاڈے نے ولاگ کیتے شروع ایتھوں کھڑ کے نیو لوکیشن تے نیو خوبصورتی تے نیو پیاری پیاری جگہ او سائیڈ تے شہزاد بھائی بیٹھن تھے کیبن تے کھوکھے دے سلیم کھوکھے آلا تے پیارے نظارے ویلیج لائف دے باقی تساں کریسو جلد جلدی

تے چلدیاں کھوکھے دے بہانے روزی روٹی کرینے تے تہاکوں ڈکھینے ماحول پیارا جیہاں خوبصورت جیہاں ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے۔ ویور میں آدھاں بیک تھی گیا ویور تہاکوں ویلکم بیک ساڈے چینل دے تے میں آدھاں ویور ایڈو جانور چیک کرو ماشاءاللہ اتنے سارے آگن فصل دے وچ گھا چگن اسی گل میں تہاکوں آدھا ہونا کہ ساڈی سرائیکی کلچر دی سخاوت خوبصورت ویلاگ ساڈے ہونن پیارے پیارے ویلیج لائف دے پیارے نظارے۔

خوبصورت جیا پاک ویلیج لائف دے پیارے نظارے ویسے اپنی جان کھڑے ہن تے سارے ہک ہی قطار دے وچ سوہنے لگدے پئے ہن ماشاءاللہ او چیک کرو پچھوں بائے آگن ویور کمال مابتن ویور کمال اچھا ویور اگاں کول آ گیا اسے کول آ کے ویڈیو بنیندے پئے ہیں تے ماشاءاللہ جانوراں دی قطار چیک کرو ماشاءاللہ خوبصورت جے جانور ہیں موٹے موٹے موٹے موٹے ڈنگر ہیں اے وچ وچھے وی وچ ہن تے گاواں وی وچ ہن تے بڑیاں پیاریاں پیاریاں چیز ہن اے تلے وچ چھپر وغیرہ پئے نے انہاں توں مائنڈ نہیں کرنا ناراض نہیں تھیونا کیونکہ گھاہ دے وچ کھڑے نہ چگ دے پئن کھلی فضا تے کھلے ماحول اچ کھاندے پیندے پئن چگ دے پئن تے ولا اساں اتھاں کھڑ کے خوبصورت جے ولاگ گھندے پئے اپنا پیارا ویلیج لائف دے پیارے نظارے تے سارے سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں ویور ہی ہونیاں۔ تہاکوں ڈیکھسوں تساں انجوائے کرو تہاکوں پسند آسی ساڈا پیارا پیارا ولاگ تے ساڈے سرائیکی کلچر دے ڈاند بیل وچھے جھوٹے سنڈے سارا کجھ رلے مکس ان سارا کجھ تے بڑا زور آندا ہو جیڑا ابدے اساں کے اپنے پیارے جے سنگت کو ویور کو ڈکھاؤ ساڈے گاؤں وچ ماشاءاللہ ریوڑ آگے ڈھیر سارا۔ میں آہدا سئیں خوبصورت جئے جانور ہن تے بڑے پیارے پیارے ہن۔ تساں جوئے کرو تہاکوں چس آسی۔

نگاہیں ملا کر بدل۔ میون کمال ماتن کمال ہوں آگے زندہ ہیں کتنے لوگ محابت کیے بغیر۔ اعجاز ملنگ ساڈے نال نال ہن سارا چینل سسکرائب کران دی شفارش کر چھوڑو۔ ادھ جے ٹھیک ہے جی۔

اعجاز ملنگ کوں سنڑن کیتے عوام آ ویندی ایویں نا اعجاز صاحب چلو سنگت راسو نال نال محبتاں کریندے راسو تہاکوں ڈکھیسوں خوبصورت جے نظارے تے اپنے پیارے پیارے ویلیج لائیو دے۔